Ja, ja, ja, Knopf. So, a mir sinn a Sanctuary, well mer gemerkt hunn, dass mer fir d'Hauptmissioun weider ze goen, an dat heescht genug gelevelt sinn. Dat heescht, mir mussen nach e puer Niewemissioune maachen. Mat dobäi sinn awer déi selwecht Arschlächer, mat deenen ech schon déi ganz Zäit spillen.

What?
Wéi géif dat kucks wéi a mir net?
Wéi geet dat Schëpp? Nee, ma merd! Shit! Fallen loossen. Wou ass meng aner Woff erëm?

Oh wow, wie geil! Ech krut e mega geilt Maschinnegewier. Wee krut dat?
Ech krut e Maschinnegewier mat 107 Schued. Vun?
Ma vun Jacobs, aus dem Maschinenautomat. Mir huet se grad eng Granat entgéint gepucht kritt am Sall. Awer e Maschinnegewier, wéi geil! Rakéitewerfer. Hii, oh Rakéitewerfer, deen ass fir mech.

Nee, fuck. Fuck. Wou ass den elo? Hei kriss nach een. Rakéitewerfer?
Mhm.
Ma also dann ass dat fest. Also ech schaffe mat Rakéitewerfer a Maschinnegewier. Ja, ma.
So. Äh, Da dat wéi? Hammerter. Ah. Mee ech kann dophiewe ass holl. Du wéins a gein wat ech gein e Snipergewier hei raus. Mee da waart ech, ja, oder esou. Da ginn ech dat Äh, verplanzen. ech brauch et souwisou net.

So, ma ween hei am Maschinnegewir wëllt fir ze verkafen, dee kann sech et huelen, ne?
Oder nee, hei, hei, wat déi do, ech meng déi do ass vill besser, déi do. So, ech gi mol verklappen, ne? Ey, de Rakéitewerfer ass esou iwwerdriwwen, wéi et leeft. Da kann ech déi Waff.
Ah, dat ass och ee vu Bandit, okay. Jo. An deen aneren? Hei, ech hunn, ech hunn hei nach zwee Rakéitewerfer fir dech, Alan. Wéi vill Schued? 2483.
Wéivill? Wat? 1690 Elektro.
What?
Ech hunn schon d'Këscht opgemaach. Jeff, du stees am Wee hei an der Dier. Ech gétt déi Waff net opgehobe gell? Äh, okay. Hei, probéier en Ecke hei.
Ech geien der se en Ecke dohinner. Bon, wat? Ech muss e puer Saache wechgeien, fir déi do ze verkafe gell?

Ech goe verkafen, da konnt ech nach de Rescht erëm sichen.
Hei läit elo nach eng MG an eng Schrout. Also hei läit eng MG an der Këscht, gell? Déi gëllen do esou. En MG?
Wéi eent? E Move, wat zimmlech gäil ass.
Nee, ech hunn, nee, nee, ech hunn och d'Këscht opgemaach. Wéi vill Shirt?
Wou läit se dann?
Ech kann dat eraus, ech kann dat eraus. Mee dann hal se nach, ech ginn d'Saache mol a sech verkafen, ech kréich Plaz am Inventar. Waart e Moment, waart, gëff mer eng Minutt. Wou ass den Automat fir ze verkafen?

Oh, ech weess net, jo ass vläicht. Voidchaden an esou weider, huel et. Du hues och esou Elementarzéine bei de Schëlder derbäi. Ah, ok.
Déi sinn, dat ass mega gutt, wann s du Gas gëss do, dat ass perfekt. Well wann s du eragees, och wann s du e klengt Schëld huet, wat schnell opluet, dat dat luets de nimools op, wann s de am Kämpfe bass. Ok.
Sou, kucke mol, also ech wetten d'Explosioun ass net méi grouss wéi anerer, oder? Nee, am Fong net. Sou, ech ging soen, gi mer nach Muni sichen, guck mer fir eng kleng Missioun nach ze man, eng Niewemissioun, wou mer kënnen eis Waffen mol testen. Eng Waff? Wéi eng Waff?
Eng kleng, déi kleng Pistoul?
Pistoul, ja, fir den Tom. Ech brauch keng, ech hu Rakéitewerfer an Déngens. Ah, déi doten ass perfekt.
Ech hunn alles wat explodéiert. An déi Jacobs, ech si gespannt wéi déi ass.
Déi Pistoul ass perfekt. Ass einfach eng normal simpel Pistoul mat engem Viséier dran. Äh, wat läit hei?
Ah, perfekt. Verlorenes Echo.
Ja, déi hu mer schonn all opgesammelt.
Wat, ech muss meng Pistoul kët. Eng duebel Magnum, ey.

Wou wars du am Mattag?
Ass dat net Torque? Wéi eng Waff ass dat scho méi? Ah, dat ass Tediore, fuck! Ech hunn eng Torque, zwou Stéck. Dat ass gutt.
Dat ass eng Tediore. Do, do schéisst dat Rocket als, als Rakéit da wo och fort. Ah, Gesäit geil.
mega geil aus.
Wow, was dat? Nova Radius, Nova Schaden. Oh, ma de Geck, Alter, dat ass mäint.

Ass scheiss egal allen wëll kuck d'Nover Schaden allen wann däi Schëld wanns du däi Schëld verléiers dann ass eng Explosioun kuck de Radius vun der Explosioun.
Nover Schaden.
Et ass mega mëll dat Déngen do. Ok an Also wanns du net wëlls ech huelen et gären ne. Timmy hei Nee bei dir kriss mécht de et méi Sënn.
Timmy Ja, sinn hei do. kriss de Schëld
vu Bandit.
Ja, nice.

Wann se eng gutt hues huelen ech se jo.
Ech hunn der vill déi du verkafe wollt. Drop mol.
Kanns eng aussiche gëss mer dausend zréck. What?
Wierklech? Kanns mol wech huelen. Bandit.

Jo voilà, mech hei leng Jacobs Pistol an eng Schrout déi an zwee sou schnell geschoss wéis de drécke kanns. Ah ech flamme Meister Clayton net.
Mol Munitioun opkafen.
Mech sagt et just dass d'Schrouten emmer um Viséier drop hun den 3,7 Zoom oder sou dat zackt.
Ah ech soss wisou net.
He'ert sech u wéi de Flanders deen do. Jo

Net Feierwaff an dann déi lescht Schëss mat enger Feierwaff.

Doc Hutt, No fapping please, ne? An da géing ech erëm soen, da géing ech erëm soen, da verabschide mer ons fir haut a mir wäerten nach déi nächst Sonn erëm spillen. Merci fir d'Nokucke vun der ganzer Crew. Ciao an e schéinen Dag nach. Tschüss!